Wa mir an de Muséeën Highlights presentéieren, sinn dat oft selte Saachen, bemierkenswäert Saachen, eenzegaarteg Saachen. A mäi Coup de coeur haut ass u sech guer näischt vun de Saachen, ass weder selten, nach bemierkenswäert, nach eenzegaarteg. Ech schwätzen Iech haut ganz einfach vu Würfelen. Wann Dir den MNHA besicht, kënnt Der Würfele bei eis op Zwou Plaze fannen an der galloréimescher Sektioun, mee och an der Sektioun iwwer d'Staatsarcheologie, wou der dann Würfelen aus dem Spéitmëttelalter fënnt. Et ass ze soen, Würfelen sinn zimlech gängeg, et fënnt een se an der Archeologie ganz oft erëm. Se sinn also guer net eenzegaarteg, mee ech fannen se faszinant, well et fënnt een se iwwerall an op bal allen Zäiten. Déi eelste bekannt déi mer hunn déi sinn ëm déi 4500, 5000 Joer al an déi eelste bekannt sinn aus zwou Plazen aus Schottland an aus dem Iran. An dat stëmmt och iwwereneen mat anere Spiller, déi een och fënnt an Ägypten 3000 vir Christus, wou der schonn Plateauspiller an och Saache wéi d'Millchen zum Beispill fënnt een säit op d'mannst 3500 Joer. Dat heescht, Spille gëtt et säit ganz laang, vun deem, wat mer bis elo wëssen, an dat ass de Problem vun der Archeologie, natierlech si Saachen, déi fir ëmmer verschwonne sinn. Déi ganz éischt Würfelen waren net onbedéngt wéi déi, déi mer haut hunn. Si stammen u sech of vu Knëchelen, déi fir. Wahrsageritualen gebrauch goufen. D'Licht war ganz enk mat Relioun verbonnen an déi ganz einfach Knëchelen goufe lues a lues zu Würfelen an deem een als éischt Punkten op de Säiten geritzt huet. Dat waren dann véiersäiteg Würfelen. A ganz schnell kënnt een op déi sechssäitege Würfelen, déi mer haut kennen. Déi Repliken, déi ech hei hunn, giffen u sech fir verschidden Zäiten ouni Problem passen, ganz einfach well den Ënnerscheed tëschent deene Würfelen och stilistesch gesinn net ganz grouss ass, egal ob Dir e chinesesche Würfel e griichesche Würfel oder e réimesche Würfel am Grapp hutt. Den Ënnerscheed ass weder vun der Form nach vum Material hier ganz verschidden. An dat seet schonn eng Saach. Wa mir vu Geschicht schwätzen, schwätze mir ganz oft vun deenen neie Saachen, vu Saachen, déi sech verännert hunn. Mee mir schwätzen net genuch vun de Saachen, déi sech guer net änneren. An de Würfel ass dofir Een faszinante Beispill. Mee was wirfs de selwer? Si entwéckelen sech ganz schnell zu där Form déi ech hei hunn. An zwar wéi gesot sechssäiteg mat de Punkten déi genau sou disposéiert sinn wéi mir se do hunn. Et hätt ee kéinten bäi der 3 zum Beispill en als Dräieck zeechnen, mee nee se sinn an enger Linn gezeechent. Wat een och ganz schnell fënnt, ganz, ganz fréi, dat ass, dat déi Säiten, déi vis-à-vis hunn, d'Zuel vun de Punkten ass 7. Zum Beispill hei hutt Der 6 op enger Säit an eent op där anerer. Dat fënnt de moderne Würfel och erëm, an dat ass och schonn säit op d'mannst d'Antiquitéit sou, op d'mannst säit de Griichen an de Réimer. dat een iwwerhaapt Punkten huet op deene Würfelen, an net Zifferen, seet scho vill, well d'Würfelen stammen aus enger Zäit, wou et d'Schrëft mol nach net gouf. Wann ech rëm elo Schottland huelen als Beispill, déi éischt Würfelen, mir sinn nach am volle Neolithikum an der Jungsteinzeit. Schrëft gëtt et net a wäert et nach net ginn an där Regioun bis 3000 Joer méi spéit, dat heescht an deem wann d'Réimer an England an a Schottland kommen. Och wann et Würfelen der ginn op Plaze wou et Schrëft gëtt, seet keen dat déi Schrëft iwwerhaapt wäit verbreet ass. An Punkten ze hunn, do erwaart een net vun iech dat dir dann de Schreifsystem kennt. Wann ech lo ee méi modernen huelen, ganz modern aus Plastik, do hutt der Zifferen drop, ma. Dat ass, well mir haut eben doru gewinnt sinn, mir kennen eis Zifferen. Dat war fréier net onbedéngt de Fall. A wéi gesot, heiansdo gouf et déi Schrëft jo emol net. Dat ass dee selwechte Grond, wisou mer och leider ganz wéineg Reegelen hunn, Spillreegelen hunn, fir Würfelen. Ganz vill Reegelen, déi mir haut hunn, sinn zwar schonn al, ware warscheinlech schonn an den éieren Zäiten, wier et Mëttelalter, wier et Altertum, gebraucht, mee richteg Quelle vun deene Spiller hu mer net, well och wann et Schrëft gouf, ech denken erëm un de Réimer, war déi Schrëft net onbedéngt verbreet an déi Reegele ware mëndlech, d'Leit hu se kannt, se hu sech se weiderbruecht an Ze schreiwe war net nëtzlech, och wann déi Leit eventuell schreiwe konnten. Wat dunn sécher ass, well d'Schrëft war net ëmmer esou vill verbreet wéi hautdesdaags. D'Gréisst vun de Würfelen ass meeschtens, vun den ale Würfel ass meeschtens zimmlech kleng, wann ee rëm deen heiten hëlt. Deen ass wéi gesot modern, aus Plastik an ass wann ee kuckt, bon deen ass Schank ebe vill méi grouss. Dat ass materialbedéngt, eng Schank ass net endlos déck. Et kéint een zwar e Würfel maachen aus verschidde Stécker, mee déi meescht sinn dann esou. An deen heiten ass souguer grouss, et ginn der déi si wierklech winzeg kleng. Dat erkläert och warscheinlech wisou d'Archeologen der och. einfach erëmfannen, déi waren esou kleng, déi se vläit och oft verluer huet. An ech sot et schonn, si ware gängeg, déi Würfelen, ganz populär, esou dat déi meescht Leit hate Würfel mat sech an der Posch, an der Täsch, fir dann ze spillen, wa se fräi Zäit haten. Genau esou wéi mir eis an eiser Posch e klengt Buch mathuelen oder um Smartphone spillen. Würfelspillen war den Haapt Haaptfräizäitaktivitéit vun de Leit an et war ganz einfach och mat sech ze schleefen, konnt een iwwerall spillen, et freet net vill, dir braucht nëmmen dir braucht guer näischt, kënnt och mat ärem Buedem spillen an dir hutt är Würfelen. An do geet d'Zäit méi schnell ëm. An do, dat ass een zweete Grond, wisou ech dann déi Würfel esou interessant fannen, well se sech net net vill änneren, mee och well se eis weisen, dat d'Leit vu fréier net anescht waren. Mir stellen eis ëmmer gären d'Leit vun der Geschicht als ganz anescht vun eis, well se eng aner Moral haten, well se eng aner Liewensaart a Weis haten, mee schliisslech waren dat Leit esou wéi mir, si hu gäre gelaacht, si hu sech gäre beschäftegt, si hu gäre gespillt, si ware vläit awer net besser wéi mir. Well wat een och erëmfënnt, dat ass zwar vill méi selten, mee et ginn awer eng Rëtsch vu Beispiller, dat si Würfelen, déi geduecht si fir ze fuddelen. Kleng Anekdot, dat ass zimmlech no vun eis, dat ass an enger gallo-réimescher Villa zu Abbeek, dat ass bäi Arel, an do hu se an enger réimescher Villa also e Würfel fonnt, dee war deelweis huel, An an deem Huelraum war eng Drëps Quacksëlwer. An dat ass da geduecht, fir dat de Würfel op enger Plaz ebe méi schwéier ass an dat e besser op där Säit fält, déi een och gäre wëll. A wann Dir der nächster Zäit erëm an engem Musée gitt, wier et bäi eis op sech anescht, Kuckt e bësse méi op dee klenge. Beispiller op deene klengen Objeten, déi Dir vläit net esou vill als Highlight presentéiert, déi een, déi vläit de Guide selwer mol net kuckt, mee déi awer dann, vu mengem Standpunkt op jidde Fall, ganz interessant sinn. Sou, ech hoffen dat war interessant fir Iech an ech gesinn Iech da vläit eng nächst Kéier fir e neie Coup de Coeur.